Ar gylyjy. Hekaýa. Ýer ýaşuly, bu ýaşdan soň beýle ýowuz iş etmäge, has dogrusy, elhenç ganhorlyk etmegiňize näme sebäp boldy? Sülçüň bu soragyna sorag edilýäniň oturgyjynda oturan Ýaşy ýetmişe ser uran, saç-sakaly agaran, çepiksije göwreli ýaşuly ýeke sözde jogap berdi. Nämähremlik. Siz nämähremlik diýip, gaty arkaýyn jogap berýäňiz welin, diýmek onda aýylganç ganhorlyk edip, agyr jenaýat edeniňizi, doly boýun alýaňyz-da. Heý, ogul, boýun alynmajak bolsa, öz aýagym bilen bu ýere gelip, özümi size tabşyrmazdym. Olar ýaly günäňizi doly boýun alýan bolsaňyz, onda bu agyr jenaýaty amala aşyrmagyňyzyň sebäplerini, ähli jikme-jikleri bilen Hiç bir zady ýaşyrman, doly gürrüň bermeli borsuňyz. Aý, bu işiň aňyrsy gaty aňyrdan başlanýar. Gürrüň gaty uzaga çeker. Uzagam bolsa, biz diňlemäge we işi doly seljermäge borçly. Şeýle-de indi siziň howlugyp gitjek ýeriňiz ýok. Barmaly ýeriňiz bolsa belli. Barmaly ýerim belli bolsa-bolmasa, hatda jähenneme iberseňizem, men eden işime ökünemok. Ökünerinem öýdemok. Nirä iberjegiňizi häzir açyk aýdyp bilmesek-de, eden agyr jenaýatyňyz üçin kanunyň talap edişine görä jezaňyzy çekmeli borsuňyz. Siz gowusy, gürrüňi başga ýana sowman bu jenaýaty etmegiňize sebäp bolan zatlary jikme-jik beýan ediň. Onsoňam siz enäň, onda-da dört çagany dünýä inderip terbiýelän enäň janyna kast edeniňizi unutmaň. Aý, o zatlar unudar ýaly bolan däldir. Galan ömrüme unudarynam öýdemok. Meň üçin näçe agyr düşse-de, Bu bolan apadyň sebäplerini başdan başlap aýdyp bermäge synanyşaýyn. O ýyllar biziň türkmenlemmiziň arasynda gaşagaşlyk ýyllary diýlip ad alan ýyllar bolupdy. Sebäp o ýyllar ak geýim, gara geýimliler diýilýän bolşewikdir menşewikler öz aralarynda urşup, şol uruşýanlar yza gaçanlarynda otly ýoluň gyrasynda ýaşaýan obalara talaň salýardylar. Biz ol wagt olaň haýsysynyň gyzyllardygyny, haýsysynyň bolsa aklardygyny O diýen saýgarybam bilmezdik. Ýöne, gije bolsun, gündiz bolsun, otly ýol tarapdan elleri ýaragly adamlar güpürdeşip gelerdiler-de, gulply gapylaram aýaklary bilen depip açyp, içeri kürsäp urup, agzy gulply sandyklaram tüpeňleriniň gundaglary bilen urup döwerdiler-de, gözlerine ýaran zatlary, şaý-sep bolsun, beýleki bolsun, alyp giderdiler. Öz zadyny gorap, gaýtawul beren adamlary bolsa bir oka tabşyrmanam hiç zatça görmezdiler. Onda-munda Akgeýimliler-ow Garageýimliler pylagynyň maşgalasyna el urupdyr, süýräpdir diýen ýaly aýylganç gürrüňler häli-şindi eşdiler durardy. Ine, onsoň şeýle gürrüňleri eşdip, Şeýle talaňçylyklary gören otly ýoluň gyrasyndaky obalaň ilaty, otly ýoly bilen uruş ýetip gelýä habaryny eşitdigi, öýüwzaryny taşlap, otly ýoldan uzagraga çekilmegiň gamyny ýerdi. Her kim öýündäki, ýüzi suwlurak zatlaryny ýetişdiginden gizläp, öz ýany bilen azyk-suwlugyny alyp, gaçmak bilen bolardy. Obalarda. Diňe ýola ýaramajak näsaglardyr garrylar galardylar. Aýal ebtat, oglan uşaklaram başarsalar obada goýmajak bolardylar. Ana, şol gaçagaçlyk ýyllary meňem on ýedi ýaşym dolup, tüýs jahyl wagtymdy. Ejem ir ýogalansoň. Ýalňyzlyk derdini köp çeken kakam ýeke çagasy bolan meni on ýedi ýaşyma giden badyma öýermekçi boldy. Bende meni öý-işik edenden soňam uzak ýaşaman, obasyny täzeledi. Maňa ata mirasyndan galan zadam Içiniň pukaraja goş-golamy bilen bir gara öýi boldy. Öý goşlaryndanam meň üçin iň görnüklisi atamdan galan ýuka polatdan ýasalan egri türkmen gylyjydy. Ol gylyç şeýle bir ýitidi welin, tüýs ýeke gyly ikä bölýär diýilýänlerindendi. Men ol gylyjy. Atamdan galan ýalňyz ýadygärlik hökmünde öýüň dulundan asyp, käte-käte süpürişdirip arassalap saklardym. Ýöne welin, ol gylyç meň üçin ar gylyjy bolar diýip ýatsam-tursam pikir edemokdym. Ine bir günem obamyza säher bilen otly ýol tarapdan Uruş ýakynlaşyp gelýämiş diýlen howsalaly habar gelip gowuşdy. Her kim duran-duran ýerinden obadan gaçmak bilen boldy. Menem gaýdyp gelende ýedi-sekiz aý bolan gelnimiň eline azyk-suwlukly düwünçekleri berip özümem dulumyzda asylgy egri gylyjym bilime dakyndym-da, ilerik gum içine tarap tutduryp ugradym. Biz şo gidişimize iki ýarym gün diýlende, günortana ýakyn bir oýda gäwüşäp ýatan bir süri goýnuň üstünden bardyk. Bizi görüp, itlerini kowuşdyryp biziň ýanymyza gelen goýun çopany, Daýaw bulujy göremde depe saçym üýşüp, endamym dyglap gitdi. By peläkedi göremde ýüregim bir erbet zady syzyp, sussum basyldy. Sussuň basylmazça-da däldi. Atan-satan bolup üstüme abanyp duran uzyn boýly, kir-kimirden ýaňa endamy gasaňlap giden, ýüzüni örtüp duran çöpürsow tüýleň içinden ýaldyrap duran garaýşy içiňden geçip barýan, bir bethaýbat pyýadady. Men oňa salam berenimden soň, salamy alyp meň çepeksije göwräme nazaryny aýlap, ýaňsyly ýylgyryp goýberdi. Ol misli awyny gören ýyrtyjy ýaly, özüniň haýasyz gözlerini maňa däl-de, ýanymda gorkudan ýaňa ýygrylyp duran gelnime dikdi-de, çalgyrt türkmen dilinde. Biziň garyp çatmamyza hoş gelipsiňiz. Hany öýe giriň, diýip, çopan çalmaryna girmegi ündedi. Derrewem özi baryp çalmaryň gapysyndaky gapa ornuny tutýan kilimi galdyryp, bizi içeri çagyrdy. Biz içeri girenimizden soň, Siz gaty ýadapsyňyz. Men size derrew çaý bereýin, diýip, Mis tüňçesini alyp çalmanyň daş işiginde heniz sönüp ýetişmedik köze goýdy-da, oduny güýçlendirdi. Misli pata ýerine gelen ýaly bolup, bokurdagymdan zat geçmese-de, bolşuna görä, çaý-çörek iýenimizden soň, iki günüň ýadawlygy bildirip, meýmiräp ugradym. Meň kalbymda dörän gorkudan ýaňa näçe uklamajak bolsam-da, ymyzganyp uka düşenimi bilmän galypdyryn. Men öz üstüme abanan agyr labyryň agyrysyna gözümi açdym. Oýansam, özümiň eýýäm gijä galanymy duýdum. Görsem, ýaňky betnyşan çopan meni gabyr-gubur arkan basyp, näçe çytraşsam-da, elindäki ýüp bilen şatyr-şutur meň el-aýagymy güýlüp taşlady. Ol dikeldi-de, Galmagal etseň, öldürerin diýip, haýbat atdy-da, böwrüme iki gezek jaýdar depik goýberdi. Men demim içine dolup, gygyrmaga-da. gymyldamaga-da ýaraman ýatyberdim. Ol haramzada bolsa gelnimiň ýüregi ýarylan ýaly bolup, gygyrmagyna-da, garşylygyna-da garaman, çagy göteren ýaly edip goltugyna aldy-da, gygyrdyp, bagyrdyp çalmardan çykyp gitdi. Ol çalmardan çykyp barýarka, men ahmyr bilen yzyndan garamda, Kirden ýaňa keşdesi zordan saýgarylýan buluç börekli nejis kellesini saýgardym. Ana, şol kirli, buluç tahýaly kelle-de meň gözlerimde mydamalyk galdy. Meň kalbyma ot düşüp urundym welin, böwrümde peýda bolan ýiti agyra çydaman, usurgap galdym. Şol usurgap ýatyşyma Esli wagtdan soň özüme gelip, eýläk-beýläk togalanyp ugradym. Men şol togalanyp ýörşüme bir gaty zada degdim. Çaýnan iýenimde, bilimden aýryp gapdalymda goýan gylyjyma gözüm düşüp, ýüregimde umyt uçguny döredi. Ol nejis özüniň haram keýpine juda mübtela bolupmy ýa-da äsgermezlik edipmi? Garaz, meň ýaragyma elinem degirmändir. Men uly umyt bilen gylyjyň gapdalynda ýatan ýerimden elimiň daňysyny gylyja süýkäp kesmekçi boldum. Emma gylyjymyň gaty agaçdan ýasalan köne gaby näçe süýkesem-de, Ýüpek hiç zadam etmedi. Men bir uludan ah çekdim-de, ýene-de alaçsyz togalanyp ugradym. Şo barmana-da, men Çalmaryň agzyna togalanyp baramda, birden Çalmaryň daş işiginde hälki çaý gaýnatmak üçin ýakylan otdan galan küle gözüm düşdi. Men derrew şol külüň ýanyna togalanyp bardym-da, başardygymdan göwräm bilen küli dörüp ugradym. Külüň içinde öçmän galan bir bölejik ojar közüni görüp, ýeňillik bilen dem aldym. Men derrew ýaňky ojar közüniň üstüne goşarymy baglap duran ýüpi goýup, ýakdym-da, öz ellerimi boşatdym. Hasyr-husuram gurşup giden ellerim bilen aýagymyň daňysyny çözmäge oturdym. Bendilikden boşap, namys atyna atlandym-da, çalmardaky gylyjymy garbap alyp, çägelikde, misli, aýyň yzy ýaly bolup duran aýak yzyny alyp, gapdaldaky ýapa dyrmaşdym. Depä çykyp, aýylganç görnüşe gözüm düşdi. Görsem hälki nejis, çuw ýalaňaç bolup, ýarym ýalaňaç gelnim bilen misli nika düşeginde ýatan ýaly gujaklaşyp ýatyr. Men dälirän ýaly bolup, gylyjy gynyndan sogrup, olara tarap sessiz topuldym. Barşyma, gylyjy oň boýnundan enterjek bolsam, görsem ol nejis gelnimiň kellesini özüne berk gysyp, iki kelle birleşip diýen ýaly ýatyrlar. Onsoň men gelnimiň kellesinem alaýmaýyn diýip, çala oýlandym-da, Ol haramzadaň az-kem yza tarap uzap ýatan tüýlek aýagynyň dyz çanagyny nazarlap, iki elim bilen tutup, gylyjymy urdum. Ýalaw ýaly gylyjyň zarbyna aýak zyňylyk gitmese-de, aýagyň dyzyndan aşagy bilen ýokarsynda, Çala iltek galdy. Heniz gan görmedik halyma bu görnüşi görüp howsala düşüp, yza çekildim. Şo barmana-da aýylganç agyra döz gelmedik pyýada erbet gygyryp zöwwe dikeldi-de, jan howluna, abat aýagy bilen ýeke aýak towsaklap, maňa tarap okduryldy. Men bu äpet pyýadaň ýetip gelýänini görüp, gylyjymy süýräp, gaçyp başlanymam duýman galdym. Hem-de özümiň barha ysgyndan gaçyp barýanymy duýsam-da, gurbumyň ýetdiginden ylgadym. Şol gaçyp barşyma, yzyma garasam, meň bilen arany ýygran ýaňky nejis birden jan howluna egildi-de, kesilen aýagynyň ýerden süýrenip gelýän aşaky bölegini iki eli bilen garbap tutup, dyzyndaky iltegini şarpa ýoldy-da, menden aýlap saldy. Çep kebzäme batly degen injigiň zarbyna hem-de ýüzüme syçrap, burnuma haplap uran adam ganynyň ysyna çydaman, özümden gidip, ýykylmagyma az galdy. Şo barmana-da o peläket bir ah tartdy-da, ýere ýazylyp gitdi. Ondan bäş ädim ýaly öňde barýan menem aýaklarym çolaşdy-da, ýere çökdüm. Haram gany dökülip gutarandyr-da, oň iňňillisi kem-kem galyşyp, dem-düýtsüz göwrä öwrüldi. Şol oturyşyma birhaýukdan soň özüm dürsäp. Töweregime garasam, beýle ýanymda büýr bulaşyk saçly, sal-sal geýimli, iki elini ýüzüne tutup, iç-içine sygman aglap oturan gelnime gözüm düşdi. Derrew oň ýanyna baryp, bu aýylganç ýerden şaltyrak arany açmak üçin goşaryndan tutup, ýerinden galdyryp, oba tarap gaýtdyk. Biz sag-aman öýe gelip, By bolup geçen ganly wakany hiç kime aýtman, hatda galan ömrümizde birek-birege-de ýatlatman gezmegi şertleşip ýaşap başladyk. Ine biz şeýdip aýalym bilen elli ýyl ýaşadyk. Dört ogly dünýä inderip kemala getirdik. Özem ozal şertleşişimiz ýaly şol hasratly wakany biri-birimize ýeke gezegem ýatlatman gezdik. Emma men ýaşan soňky elli ýylymyň içinde öz kalbymy gurçuk deýin gemirýän ar-namys duýgusynyň yzasyna çydap gezmeli boldum. Men şoňa-da kaýyl bolup gezip ýörkäm. Bir gün ukudan oýanyp, säher bilen daş şakamda gamgynlyk bilen gözýaş döküp, bir buluş tahýasyny sypalap oturan öz garry aýalyma gözüm düşdi. Görenimden, gözlerimde mydamalyk surat bolup galan şol haram kellä geýdirilen buluş bölügini tanadym. Asyl, görüp otursam, meň aýalymyň şol haramzada mähri gidip, şol aýylganç, ganly gündäki aljyraňlykda oň başyndaky jam börügini ýanyna ýadygärlik alyp, elli ýyllap mähir siňdirip, kalbynda bolsa maňa bolan nämähremligiň äpet belasyny göterip ýören bolsa nätjek? Ozalam, süňk başy irimçik, ala gözli, uly ogluma müňkür bolup ýören halyma häzirki görýän ahwalatym kalbymy lerzana getirdi. Birden göz öňümde aýalymyň elindäki boluş tahýasy jana girip, kellesi börükli şol öldürik gaýdan daýaw hyýrsyz peläketime öwrüldi-de, aýalymyň boýnuna gol saldy. Meň kalbymda bolsa ar-namysyň ody alawlap asmana galdy. Men şondan soň biraz duran ýerimden öýe ylgap girip, dully asylgy duran şol gylyjymy elime alanym bilýän, hemem aýalymy bölek-bölek edip, çapyp taşlap, gylyjymy bolsa gapdala oklanym bilýän. Ine bu günem. men siziň ygtyýaryňyzda. Ana indem meni isle asyň, isle-de atyň, maňa parhy ýok. Eden işime-de ökünemok, diýdi-de, goja şol öňde-soňda bolan ganly wakalaň hem-de ýüreginde berçin alan ar-namysyň bar labyry üstüne ýüklenen ýaly küýkürdip oturdy-da, uludan demini aldy. Bu elhenç taryh baradaky ýürek gyýyjy hekaýady üns bilen diňläp, magnitofon lentasyna ýazyp oturan sülçi bolsa, Magnitofony öçürdi-de, öňündäki kagyzlara ýadawlyk bilen elini uzadyp, saralyp giden bir kagyzy aldy-da, göz gezdirdi. Onuň göz gezdirip oturan könelşen kagyzynda bolsa şygyr bilen ýazylan şu setirler bardy. Ysmanaga gidenimde, gara ýelle ýitenimde, dady-perýat edenimde hossar çykan buluj oglan. Huşsuz kam elle göteren, mährini mähre ýetiren, çölden obama getiren buluj oglan, buluj oglan. Tupanly günde duş gelen, Azaşamda ýola salan, Gaýtarmakam mährim alan, Buluj oglan, buluj oglan. Unutmaryn sen bulujy, Weýran etdi ar gylyjy. Ýokdur takdyryň alajy, Buluj oglan, buluj oglan. Özüniň alyp barýan bu jenaýat işi bilen baglanyşykly jenaýatçyň öýi barlananda, köne küşül goýulýan jaýda duran köne sandygyň bir burçundaky duran düwünçekden çykan, ýüzüne gözýaş damjalarynyň tegmilleri bildirip duran, ýyllaryň emri bilen saralyp giden bu kagyzy özüniň öňünde küýkerilip oturan bu ýaşula, işiň düzgüni boýunça häzirlikçe görkezip bilmeýänine öz ýanyndan gynanan sülçi ýigit ol kagyzy suwda iberiljek kagyzlara çatyp goýdy.